ס'איז היינט היי יאר די יארצייט פון די ארי הקדוש. די ארי הקדוש פלעגט אסאך רעדן וועגן גלגולים, און ער האט געהאט א תלמיד רבי חיים וויטאל, און רבי חיים וויטאל האט אים אמאל געפרעגט, רבי איך וויל אמאל זען וואס ס'מיינט גלגולים. האט ער אים געזאגט, אקעי, גיי אריבער צו די טייך, שטעל דיך ערגעץ באהאלטן ווי קיינער זאל דיך נישט זען, אונטער א בוים, אונטער א שטיין, און קוק א גאנצע טאג וואס דארט גייט פאר, אבער טוה זיך נישט אריינמישן, נישט קיין חילוק וואס דו זעהט צו געשעט, דזשאסט שטיי און קוק. שוין איז ער אהינגעגאנגען צו די טייך, ער טרעפט א פלאץ זיך צו באהאלטן דארט, און ער זעהט אקעגן איבער איז דא א פלאץ וואס איז געמאכט פאר מענטשן זיך אפצורוען, אינמיטן קומט א עושר, זעהט אויס קוק ווי א עושר, ער קומט אהין אן, איז אויסגעמוטשעט, ער גייט ער זעצט זיך אראפ דארט אונטערן בוים אויף די פלאץ, און ער שלאפט איין. ער שלאפט א שטיק צייט, ער וועקט זיך אויף, ער הייבט זיך אויף און גייט אוועק, און ער האט געזען ווי ער האט איבערגעלאזט עפעס א זעקל דארט. אויב וועט ער זיך נישט אריינמישן האט ער גארנישט געזאגט. איז שפעטער קומט אן א צווייטער מענטש, און די אנדערע מענטש געט זיך א זעץ אראפ דארט, און ער וויל זיך אנלאנען און אויך איינשלאפן, ער פילט עפעס ליגט דארט, גיבט ער א קוק זעט ער א זעקל, עפנט עס אויף, זעט ער ס'איז פול מיט גאלד. ער איז געווארן מלא שמחה, ער דארף שוין נישט שלאפן, ער האט געטראפן גאלד, ער קוקט אהער, ער קוקט אהין, ער זעט נישט דא קיין מענטש, עס איז נישט דא קיינעם דארט, צו וועם באלאנגט עס, נישט דא קיין סימן אויך נישט. ער איז געווארן מלא שמחה און ער גייט אוועק. שפעטער קומט א ארעמאן. און דער מאן זעצט זיך אראפ דארט, לייגט זיך שלאפן, ער שלאפט איין, אינמיטן קומט צוריק די עושר, און ער וועקט אויף דארעם מאן, זאגט ער אים, ווי איז מיין געלט? ווי איז מיין גאלד? זאגט אים דער מאן, וואסערע גאלד? זאגט ער, וואס הייסט, איך האב דיר איבערגעלאזט פריער א בינטל גאלד? זאגט ער, איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, איך האב נישט געטראפן דא קיין גאלד, זאגט ער אים, דו גנב, גיב מיר צוריק מיין גאלד, זאגט דער מאן, איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, איך האב נישט קיין גאלד, הלוואי וואלט איך געהאט גאלד, איך האב גארנישט, איך האב נישט קיין פרוטה צו מיין נשמה. איז דער עושר האט ארויס גענומען א שטעקן און האט אים אנגעהויבן אנמאקלען די ביינער, שרייט אים די גנב געב מיר צוריק מיין גאלד און אברהמען שרייט און וויינט חי וקיים איך האב נישט קיין גאלד איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון מיין לעבן האבן. און שוין דערנאך איז דער עושר אוועק געגאנגען און דער אברהמען איז געווען צוזעצט און צוקלאפט. איז רבי חיים וויטאל האט זיך נישט געטראט אריינמישן ער האט גארנישט געטארט זאגן. שוין ער קומט צוריק צו דער ארי הקדוש און ער זאגט אים וואס ער האט געזען דארט. האט ער מיר געפרעגט וואס איז פשט דאס קוקט דאך אויס ווי עס איז נישט גערעכט, וויאזוי האט דער עושר געהאט א רעכט צו שלאגן דער ארעמאן וכו' איז דער ארעמאן זיך געקומען צו כאפן פעטש וואס האט ער געטון? האט אים דער רי י קדוש געזאגט זאגט ער די דריי מענטשן זענען גלגולים פון א פריערדיגע דור און זיי האבן אלע געוואוינט אין איין שטאט, דער עושר איז געווען א עושר דעמאלטס, דער פלעינער מענטש איז געווען זיין שכן, און דער ארעמאן איז געווען דער רב אין שטאט. יעצט, וואס איז געשען איז, אז דער עושר האט געהאט א סכסוך מיט דער פלעינער מענטש, און זיי האבן געווען שולדיג געלט, האט ער נישט געוואלט באצאלן, דער פלעינער מענטש געגאנגען צו דער רב אין שטאט, און דער עושר איז געגאנגען צו דער רב אין שטאט, און ער האט אים געגעבן שוחד, ער זאל פסק'ענען אז ער איז גערעכט, און דער רב איז געגאנגען, ער האט גענומען די שוחד, און ער האט טאקע געפסק'ענט אז דער עושר איז גערעכט. ס'איז געשען איז, אז דער יושע איז ארויפגעקומען פון יענע וועלט, האט ער געדארפט מגולגל ווערן, ווייל דו ביסט שולדיג יענעם געלט. ער איז געווען א ערליכער מענטש, אבער די זאך איז, אז ער האט געהאט א שוואכקייט, און ער איז געווען שולדיג יענעם געלט, ער האט געדארפט מגולגל ווערן. די אנדערע מענטש האט געדארפט מגולגל ווערן פאר אנדערע זאכן, ס'מילא אז ער איז שוין דא, האט ער קענען אפנעמען זיין געלט אויף די גלגול. סאו וועגן דעם איז געשען די מעשה אז דער עושר איז געגאנגען און ער האט פארלוירן די געלט אין די צייט ווען די אנדערע מענטש האט פונקט דורך געוואקט איז געווען פונקט אין די געגנט צו טרעפן די געלט אזוי האט ער באקומען זיין געלט עס איז געווען זיין געלט יעצט דער ארעמאן איז געווען די רב און יעצט איז גענומען שוחד האט ער געדארפט צוריק אראפ קומען אויף די וועלט צו מסכן זיין די עבירה. און דער עושר איז געווען באליידיגט אויף אים, אז ווען דו נעמסט ווען נישט קיין שוחד, וואלט ער נישט געדארפט צוריק צוריק קומען אויף דער וועלט, סא ער האט געדארפט נעבעך זיך מוטשען א גאנצע גלגול יעצט נאר צוריק צו באצאלן פאר יענעם, און אלעס איז שולדיג דער רב, איך מיין יא, יענער האט טאקע געגעבן די שוחד, אבער ווען דער רב נעמט ווען נישט די שוחד, וואלט ער נישט געדארפט מגולגל ווערן, האט ער אים אנגעמאקעלט די ביינער, און איז זיך יענעם געקומען פעטש. און האט ר' חיים וויטאל געזאגט אויב אזוי איך וויל נישט ווייטער וויסן קיין מעשות. כ'וויל נישט ווייטער זען קיין גלגולים. סאו וואס זעט מען פון די מעשה? אז זאכן זענען נישט די וועג וויאזוי אונז זעמער. אונז קוקן אן זאכן, מען מיינט, קוק עס אן ווי נישט גערעכט ס'איז, וואס איז פשט פון דעם? אונז אלע האבן קשיות און איך האב אויך קשיות. און ס'איז זייער שווער אנצונעמען זאכן די וועג וויאזוי ס'איז. אבער פון דאס איז נאר א דוגמא פון א מעשה. און ס'איז נישט אלעמאל דאס די מעשה, און נישט אלעמאל דאס, דאס איז דשאסט א דוגמא, דו קענסט זען א מעשה וואס דו קוקט דיך אויס ממש ס'איז אומגערעכט, און דו קענסט נישט פארשטיין וויאזוי ס'איז געשען, אבער ווען דו ווייסט וואס גייט פאר אונטער דעם, און וואס איז געשען פארדעם, זעסטו ווי גערעכט ס'איז, נישט נאר ווי גערעכט, ס'איז אזוי גוט אויסגערעכנט, ווייל יעדע זאך וואס געשעט אויפן וועלט, יעדע זאך וואס געשעט צו א מענטש, איז פונקטליך אויסגערעכנט אין א שמים, און ס'איז זייער שווער אנצונעמען אט די וועג, און צו עס טאקע גלייבן, אבער דאס איז טאקע די עבודה פון א מענטש, זיך צושלאגן מיט די יצר הרע און אננעמען. אפילו ווען עס קוקט אויס זייער נישט גוט, און צו גיין ווייטער מיט אהבת השם, און זיך היזן א רוח קודש, זאלן אונז אלע געהאלפן ווערן אלעס וואס אונז דארפן, און מען זאל שוין זוכה זיין ווי עס געהער צדק מאי ומיין יומיים.